Atu i ka rak phaknak hi Aizawl i Nubawi i timi hotel si. Le nih hi man fawite si kan Laimi ah harsami te hna sizung ah i piah ding te hna i zoh ding te pawl hna khi zei ka ti lai. Mi tampi an tlung ka ti lai cu fawinak cun a hotel ah hin. Hi tutan hi Nubawi hotel ah ka phai i Nubawi hotel hi zeidah lawh timi pawl kha A hramthawng dongh tiang kan vun zoh lai. Le Laimi nih cun anmah hi van fuh awk tlakpak a si. A ruang cu amah zong nih khan sizung ah kal a herhmi te pawl hna kha a kalpi hna, a zohpi hna le rawl ei man le riah man te pawl hna kha man fawi tein uh, a lak hna kan ti lai. Cu le an, amah hrimhrim hi tutan ah kan van zoh lai le interview zong tlawmpal kan van tuah phot lai. Si hika atu kan van hmuhmi hi nu bawi i nu bawi timi cu si le uh, siamah nu bawi zeitin hotel na tuahnak na sau cang maw ka tuahnak hi kum thum le thlan hnih kum thum le thlan hnih te atu he thong hi kul ruk mei

Kuh Bawi hi caan saupi kan nih chung nih cun kan theih cang. A ruang cu hrampi kan te. kan pa zong hi amah sin te hin a ṭhuto i ai dor lengmangmi amah nih a kan tawlrel lengmangmi chungkhar kha kan si. Pathian nih thlaw a chuah le a kan zohkhenhnak a kan bultawlnak te zongah hi a ṭhuttonak hmun te hin kan pa zong ningcang tein khua lei a rak kir lengmangmi a si caah khan keimah zong nih ka van i bochan tuk ve i ka van phu ve lengmang nak khi si. Oh, si tak si kan i lawm tuk kan kan. Lai ka lai he ga ani he kan nu kan pi. La tu kum zai zat thal sang pe. Kum som seri la kum khat. Som sri pakhat. Eh, du pa tuk chang ah. Pa tu. Na pak nak sau chang ma ai zol. Akar ni. Karhnih pi cu zarhhnih tinak zarhhnih na van um le mizo holh deuh khan na van kan chawt tinak si la cu khoika khua Thangzang oh Thangzang Thangzang khi khonhnih nan um le khonhlun maw khothar nan si oh na zei dah dam lo i zeitindah na kan hnakhawh hi kan hnazang kha a pem an ti le ma cu cu kai kai pi ah le sizung ah kar zarkhat deng deuh lo kan um le atu he tlung ding kan sar nan ka tha um lo le na va di check ta operation den ki tu ruang a kan ka tha um lo le baka ka atu hi nu boy dawr sinah hin ka van congta. Oh, si tak si. Le umpi tu hna na nei maw hi ka hin. Ah, ka nei kau ka fapa um ka. Fapa um kau te. Ah, si si ka na min na van kan chim kho nga maw. Hrammen. Hrammen. Pi hrammen. Ah, le hi ka hin kan pi hi Oh, kapi khoikai na na rat nang Ruakhuan. ruakkhua eh na rat nak sau mo na phak nak He kar khat mak rau ko. kar khat nan ti peng le tu ai zo na tu le kar khat long te na si chak Ah, kar khat mak. zar khat bak te Ah, si tak chu chu na zai lei dam lo nak da na van Aya ka zo zo ta dam lau ha tam tuk le a chim jian han kai thiam lau. ờ Sitak le a dam lei maw na panh tu hi dam zeitindah na result? Dam lei panah ma kai rel hnga. Atu tiang hi ti te ka um hi khop man ka nei ti ten kai ruah ko. Oh. Le atu hi hotel nei tu kha na fanu si tia kan thei na fanu si maw?

Le tlangkhuai na rak ra, le nang minung nangmah lawng maw cutin hawi Ka nei fapa ma? nih a ka umpi. Oh, na nunnak sau maw hikai? Zarh hnih si. Zarh hnih na num cang. Oh, cucu zeitindah ṭhat lei hna na panh la maw? Aw, Pathian thawng inn hi a ṭhatlei ka panh zan sarih sizung ah kan riak le i dam tein ka van suak le hi nu bawi inn ah kan i ka cong ve ko hi pathian a tha tuk le hi ka dam ciam ah ko hi si si kan i lo le ka hin ka pa khoi ka in kai cu lungler in lungler oh na phak nak sau mo hi ka ni zan ki ni thum ni kha ka phan oh ti chu ni thum prong um chang oh ni thum prong um chang num chung har nak Hna na ton mi maw hika hotel ah? Ka tong nemmam lo. Ka tong nemmam lo eh. A nuam tuk ko. A nuam tuk te. Zun in te pawl hna khin chanbau nak na um maw mei kong hei ti pawl dangdang ah. Zei hmanh a hamrak ka thei lo. Har nak um bak lo te. Oh si. Le zei bantuk lei pi ada na ban. Hei cu pakal ah lung um pengmi si le red kun ah operation voi hnih kai tuah cang nain a um nolh lengmang le cu ruangah thaizing kip ah tuah ṭhan ding ka si oh. cu ruangah tu hi kai tuah rih lo kai tuah rih lo na hngah o ka hngak ko rih oh. le tuah ding kan um tu hi thaizing man ka tuah da kim tak ka thei lo oh si tak si tak si si le nu bawi hotel cu zeitin na hmuh ning a ṭha na ti na van ti kan a ṭha tuk A ṭha tuk. Na ngam tuk. Ah. Siseh siseh kan i lawm. Oh, hika hin ah kan nupa hi khoika in Salen se. Salen nan phaknak sau maw? Kan phan a tha lo kan i zehna kan phan. Mm. Le zei bantuk lei dam lo nak dah? Upi lei deu. Nangmah maw? Ngai ma. Le cucu nizan ti in an phak nan i piah cang ma? Nan i piah rih lo nan phak ka si te. Le Aizawl te na pha bal ma? Eh voikhat phaknak. Wow. Si tak ke Aizawl voikhat phaknak i damlo ruang an van pha ti si lai cu. Zeitindah na hmuh ning hi ka Khua kip cawh bakin in hotel pakhat ah kan um hna. Laiphung deuh te khin kan van cawlcangh hna i zeitindah na hmuh ning? A ṭha maw? Ṭha lo? A ṭha tuk kan um ning. Kan hmuh ning zong ṭha tuk ko. Na hna ngam ko teh? Hna ngam ko. Sitak, sitak. Zeitindah nu bawi hotel hi zeitin na rak theih? Na cu a ho nih dah an chim? an rak chuak nia an rak chim mi nih an chim ning kan thei le a kan dotthlet le ka hin aba sinah moto a poi poi nak cun kan chit ni moto nei ni khan driver ni ka oh tak tak sei ka kan unu kha tlompa kan van len tak la khoi ka anda kanu khoi ka da narat nang salen ra na phak lak sau cang mai ka hin ni thum ni khan nan phak ka nu zarh oh ni hin he chon ninga pathian a sunday sunday si te ti sia chon ni riat phong nan um chang ti nak sala si te ze zei bantuk dam lo nangma mo na fa le da an dam nangma zei bantuk lei Wow in ha, in ha. ṭha lo in ai piah. Cucu zeitindah tlamtling la maw nai piahmi cu zeitindah result te pawl hna nan pe cang maw? Tlamtling ko. Tlamtling ko. Harsatnak te pawl te na nei maw? Zeitin? khi bantuk sizung kal te pawl hna te zeitin nan chuak deng la mo zeitin nan tlung nan kir deng la mok tila chu salen lei hna nan kir deng chang ko te si tha tuk tha tuk se kan lom bak se leika hin oh he

Thaizing na kir lai. Vanzang lei ah. Cucu Aizawl cu zeiti ah dah na rak Nak sih ka chim tak lama. Eh, ka chim tak lama. Oh, si, na kan chim lo kan duh tau. Ka dawt te ni pa ding kan ti pa le. Tlang mal kol dewa. Tlang mal kol dewa sa.

le na dam tuk ti nak sila cu a zawmi sinah cun tikah wa pakhat te tutan kan video he content focus kan tu mi he nuboi i a hotel he zeidah lo ti kha content focus se zeitin na hmuh ning a hotel he

mino an si ti khin tlaipi lo le paoh tlong lengmi zong an si fawn ti khin si zawn ah khin a kan theih thiam mah hi tha tuk si ti khin ka tei cham tuk le amah in lo tun hi ka war lem lo kan chim ko chong le in ke lo nak chong tampi ko na ti khan ki ka tila ki wal zaleng lo tuk nak pa ka chung war lem lo ti khan zalong tem lu war ti ki mai long kan gom pang ka se foi nak chin war tuk azalong tuk azalen bak ti nak oh freedom Si amah hrimhrim hi mah bantuk lei ah khan a khuji pek kha thiam tinak si lai cu si kan i lawm e laitlang lei ah khin te zeitin midang zong nih van fuh pan awk ah tlak te na ruat ma tlak tu amah laitlang mi ko nih sungka long bak kha fu pan ding si ka ti ko arsan zeida a tlak nak a tlak nak bik cu

zarkhat i thong ku som thum hna kan dih ding nan ke kai hmm. cun a thong nga te lawng hna kan di sila nu am hi ka tuk ke a je kan tila si si kum chia si khat ta to cun dot nak zong nei a foi nak chan lai mi cha khim khim a tu tikin kan ti kho la ma zai tin o lai mi cha bak to mi ska ah si si oh ama zon me ami tu ivan to ba zong ka si thang zong la ruang minung cu kan suaisam khawh ceo ko le maw thil a lu a ngon ngei pawl cu si si ka hin sinum hna ka sinum hna ka van lak mi hna kan van hmu e a kung in hlan man te pawl na van tuk a kan chun si si laimi cha deuh si si ralzam mi zung Aizawl chim ko ahcun Hakha Thantlang Hakha Kalimi pawl a dukin ka ipiah kho ti lo Aizawl deuh panh mis tikin Laimi ca ko ahhin mizaw fak mi ca ko ahhin tikin se herhnak nganpi hei khi tuahmi mak si kan hmuh ke ma cun da okay okay se se velo ahcun Chikhat te nan zapi te khan si hi ka hi atu i kan van hmuh mi hi Laimi khuakip fonh bak in rak tluk mi an si. Le hi ka hin chikhat te rawl einak lei le an ihnak lei hna kha kan van zoh lai. Cun anih hi innkhan hi dot hnih si, a tuahmi hi dot hnih si le inntang zongah a um. Cun atu i kan umnak dot zongah hin rum tampi an nei. Le hika hin sayamah tling a ihnak te pawl hna kha a save maw save lo zeidah a herh bau ti pawl hna kan van zoh lai chung chuan mi ban kan ai amah kut ke chuak zo se amah kut zung bak ai kan si si tare le hi ka lai he an rol chuannak a thianghlim ngai an rol chumnak zong he an fel tare khoi khoi va kan zoh ta o le o sa mui hrim ani do khi ka zong ah khin khi le hi ka hi

Le kan kal hna lai oh room ah an ni chu a pokpok tuk le because ah ki ka hen ah mai he ah mi na tlun nak chu ste ya calendar na he

Oi ka le hi khual long te. Ntar rih lo an riah nak hi khoi pozai za thla a riak kho nga ka hin. Pathum pali panga. Ah. Paruk hrawng pasal hrawng tlum ka hin. Si. Si lai mi le lai mi kha chu tikhan

Sittake. Oh, anu ak. Le hika lei hin mipi lei van thut nak kaste. Hika hin tlawmpal video na van zau in i azat da khan ma le room cio wa bai sila te. Ah. Sitak sitak. Eh eh eh. Se tha bak se. Le kan Laimi nih cun van fu van panh cio ding kha kan van sawm mi si le a umnak address kha tlawmpal te bang kan chim piak ta tuah Eh, mi ka ca khatla Peter Street Aizawl Hospital pawng se Aizawl Hospital pawng bak se mm. le zeima emergency i damlo zo fa kan rat zong ah khan ah, hika kan in pawng te bak a si zong ah khin zan lai zong a thut pawng ah La tam deuh cu mizaw deuh kha na sin an ra. Mizaw a tlangpi vei cu mizaw lo te se. Sitak sitak. Le ni chia sizaw a kalpi asiko zoloi kasiko. Si si si kan lom bak se. Laimi nih tu bantukin hotel hna van kan tuah piak khawh mi hi cu kan i lom taktak.

na i chil bak la lo eh ti ka du a tok fam cha la bang an chu no mudang sin kal le dang va pia khu i tim bak du hla o a bang chu ka nak cha le hinak sa bit cha na nan tong ti le phun la lo tim te ka ban sim du sim sim ta si se a phone number le address pawl zong kha video hum van lang tar chi te lai Le a tang nge khi a bala a lian takmi khi MMA ah ai thong ding se thaizan. Ka kan i lawm tuk ne. Mm.